Essalamaleykum Mähri bu bir gün biraz tapyn aýdymka özä biziňkä meňzeşaý Sakaldaş salamlaşdyk a. Essalamaleykim Rabi berse on on gelini on ogullyň öýüne ýene gelip durnuň aýlanyp geçäýjekdim boldy ha indi bolmady indi salamlaşyp Astagfirallah Estagfirallah Toba toba. Hoş gelipsiz Assalam Aleýkum. Waleýkum Essalam Bäh. Sakaldaş he. Dilimize meňzeşräk ýalaydy. He. Mana bahar hem keldi. Men bahar däl men o gaýraky çö. Haa kelme diýdim kelme.

Siz gapy-gapy gezip ýörkäm, sizsiňizem öýtmändirin. Ýogsam öýtsek. Goýny ýitiren dagy bolsaň, göni gelmeli ahyry indi. Derrew tapyp bereris goýnuňy. Sizdemidir o? Ýok, bizde däl. Ýöne meň bir çygan gelnim bar. Özem şeýle bir paly ökde, hakdan içen diýenler hok. Häzir çagyraýmaly. A, şo sygan gelnim çagyra welin, kim bar? Aý, sakaldaş, men kä. Şo pala sereder welin, goýnuň nirededigini şo wagta ä. Ata dog. Salam berýä. Jin, hamala. Gelnim, muň bilen türküçe gürleşäý. Bu türkmen dilinde-de, özbek dilinde-de, täjik dilinde-de gaty ökdedir bi. Toba, toba. Bu Tebir gelniňmi? Hawa. Şo ondan-oňa aýlanyp ýör-dä tüweleme.

Bere. Jepbar baýyň beren sowgady bir men Ýene berer sow. Şuny aýyrmasaň ýanyňdan pal düşenok. Ýene berer. O bilen bolsa bu bileýiniň bir sow. Türkmençilikde takallaşgy, bu aklyk diýen zadam bar, hä? Goýnuň pylan depäň gaýrasynda diýýär. Depäň adyny bilenok, o taýlaryny entek görenok, taýly. Şşş, brak. Uý, ak hujumyň saýasynda diý. Ajy kölüň gaýrasynda diý. Çägeligiň eteginde duşly kakalaş goýnuň guzlapdyr owlak guzujygy bar ýanynda diý. Towy estagfuralla o biçileri tokla ahyry. Eý, eý, eý. Çopan. Näme etdiň-eý? Ýanyna bir goýun gelendir, guzlandyr-dalaý.

Agyr turaýyň. Nirä turjak, nirä? Dogtora barjakmy? Ýa ýaramyk men. Gitme. Böwregim has Meň bilen gümürdeşip dile öwren gaýtam. Böwregiň agyrsa dogtora barmagyn. Aşgazan. Olar aly bilenini alardy, bejermez. Ukollyk getir, o derman getir, bu derman getir, gaýtam ýüz ýumuşlyga. Onda-da heý, emem bolsa men. Otur-da ýaňky gelnim tüweleme. Ol O näme diýýä ekstresians diýýämi nämemi ol. O näme bolýa hol gyzlar honmara özbegistandaky ana şoň ýanynda bolup öwrenipdir edil bir minutda oturan ýeriňde derdiňi deşedäýýä. Bu arada şo gelipdir şo näme hon diýýäni. Howwa Hop Pökgi depilýänýere meňem çagalam çozup gitdiler, biziň öýündemi Pökgi depilýän ýer diýen. He, ana şo ýerde müň adam birden bejerýän bolsa, wow tüweleme meň geldim dagy seni birmüňdüň içinde bejerer. Özbekçä-de ökde, türkmençä-de ökde, sigança-da bilýär, täjikçä-de bilýär. Nesip etsin özüňize aý men. Hany, ýaňky gelnim çagyra görüň sigan gelnimi. Aý men nerini bileýin. Otur, otur, sit down, otur, sit down. Nima hyzmat? Bu bendäň aşgazany horop bolgan. Muňa bir derman kylyş gerek. Eke, sizler bizler dek horaslylarmy arkan geçenmi? Men sizler hili çitedemi? Şu ýerde seredeýinmi ýa öýüňizde seredeýinmi? Öýümizde gerek däl, aýt-de näme söýüşmäýdedigiň? Arkaýyn otur hany. Gorkmaňlar, sözleriňizi ýumuň hany. Sözleriňizi ýumuň. Çitedemän sizler geý.

Başym aýlandy. Haý, ýüzüň welin-ä gowulaşdy, haw, tüweleme. Gowulanylýan men turup. Haý, otur, otur, sakaldaş, otur. Akyljagam bermeli borsuň, ýaňky aýdyp gitdaý, birki müň manat eçilseň bor, haý. Känem däl, birki müň manat goýaýsyn diý. Haý, alam, men toklam gerek däl. Haý, ýitigiň tapyldy, derdiň gutardy. Indi kim bäri? Hany otur, süýş hany. Hiç bir käsejik çaý bereýin makaly ýeme. Onsoňam, makallaş, boş wagtyň meň ýanyma geliber. Men saňa dil öwrederin. Sit down! Sit down diýdigiň, otur diýdigiň-dä iňlisçe. Sit down! Ine, şu adam neme? Hiç bir zat ýok. Gutentag.

Görýän welin diýe seýis ýüzüňde bir näsazlyk bar diýip gitdin-ä bir zat gep aýtsaňam diň göräý diýip. Deme diýýän bu men bir jandary öldürip nahar bereýin diýe özi beýle adam dynar diýýä. Nämekä Näme jandary? Nämekädigini özüm A görket näme bişirjek bolýaň. Aý ýylan bolsun diýýä. Aý goňşy.